Tēnā koutou. Nau mai haramai ki tōku kainga. Kia pānui tahi ai tātou i tēnei puka, puka rongonui. Te Rātaka a Tama Hūngongoi. Nā Jeff Keeney i tuhi. Nā Hēni Jacob i whakamāori. He pukapuka i tuhia a Jeff, e Jeff, kia mahara atu ki a Māmā, a Pāpā, a Re, a Scott, me Patrick. Mahuru rātou. Tuatahi ake, kia pēnei taku kōrero, He hautaka tēnei, ehara i te rātaka. Aha ko te kupu kei te uwhi i a Māmā ka haere ki te hoko. I āta kī atu au kia kaua e hokona tētahi, ko te kupu rātaka kei runga. Ana ka pai. Kei mau au i te e tētahi peropero, ko te pukapuka nei, kei taku ringa. Ka rere i kōna te pōhēhē. Kōtiro! Meke! Kia tere hoki taku kī atu, a, nō Māmā kē tēnei whakaaro i ehara i au. Ki te whakaaro ia, Ka tuhia e au aku kare a roto, aku aha noa ki konei. Ko Pōrangi ia. Nō reira, kei pōhēhē koe ko te E taku rātaka, te karawhiu. I whakaae noa au ki tēnei mea i te mea Kia hepa ngā tau, kia whai rawa au, kia rongonui, hai aha māku te whakautu pātai hiahia ao noa, pō noa. Kia whai hua i reira te pukapuka nei. Gregory! Kōrero mai mō tō ohinga! Mai rā anō tēnei kakama nei pūrotu ou? Nei taku rā hautaka, haere atu. Āe, ka rongonui au a tōna wā. Heoi anō, mō nāianei, ko mau au ki te kura waenga, ki waenganui o te. Moho. Kia kī ake au, ki au nei, ko te kura waenga te mea mutunga mai o te hiahia. Kei konei ētahi pēnei i au nei, kāre anō i whai huruhuru, i te taha tonu o ētahi korira, me rua rawa ngā hiaunga i te rā. Pouri atu! tauwhena mai. Kātahi ka rere te pātai, he aha i rarunui ai te whakawete i te kura waenga? Me i au te tikanga mō ngā tau kura, ka whāia ko te tāroa, kaua te pākeke. Engari me pērā kei te tau tahi tonu ngā tamariki pērā i a Chirag Gupta. Koinei te rā tuatahi i te kura. E tātari noa ana mātou kia oti i te kaiako te mahere noanga. Me tāku whakaaro, me tuhi ki te pukapuka nei kia rere ai te wā. Na, anei taku kupu ki a koe. I te rā tuatahi i te kura, kia tūpato ki te wāhi e noho ai koe. Mm. Kei kuhu koe i te akomanga. Ka waihoa noa i ō taonga ki tētahi tēpu. Meake kua kī te kaiako Ko te tūmanako kei te pai ki a koutou ō koutou wāhi noho, i te mea kua pūmau ēnei nohoanga. Aiha! Nō reira, i tēnei akomanga ko mau au, ko Chris Hosie i mua, ko Lionel James i muri. Ka tōmuri te kohu mai a Jason Brill, ka tata noho ki taku taha matau. Mōkori anō i arai atu tērā āhua i te hikina mutunga. Kua riro tēnei tūru? Ae rā! Hei te akoranga whai i muri, Me haere tika atu au ki waengapū i ētahi kōtiro, ah, pūrotu, noho ai. Engari, ki te pērā au, kāti, kua kore au e ako i ngā hē o tērā tau. Gregory, tēnā tukua tēnei ki a Shelley, ah, Ae ra, ka pai! He hore a Greg. He runga. E hika! Te aro i au tēnei mea te kōtiro i ēnei rā, i māmā noa ake, ake i te kura tuatahi. Mēnā ko koe te tamaiti tere katoa, I te oma, ko, kua raira, kua raia koe e te kōtiro. I te tau tuarima, ko Ronnie McCoy te tino waitera. Engari i ēnei rā, kua uaua nō ake. Kei o kākahu te tikanga, kei tō whai rawa kei te rawe o tō tū, kei te aha kē rānei, kei kōnei ki kōna tērā momo i a Ronnie McCoy rakuraku ai i te māhunga. Kua kore e mōhio he aha tana hē. Ko te tama e tino pīrangitia ana i tōku nei tau kura, ko Bryce Anderson. Ko te mea i peke ai au, mai rānō taku pai ki te kōtiro. Engari, ko Bryce, nō ēnei tau e rua noiho nei i huri kiko mai ai. ka hoki mahara ki a Bryce i te kura tuatahi. He karaweti ngā kōtiro. E, ana, kāre e karaweti ki a au. Engari kua kore e mihia ināianei taku tautoko roa i ngā kōtiro. Kua me kē au ko Bryce te tuahanga tangata i tō mātou taukura. Ko ērā atu o mātou i aru ana i ngā tūnga o raro tonu i a ia. Ki aku tātainga, kei te tūnga, mm, 22, rua, uh, 52, 53 rānei au i tēnei tau. Ko te rongopai ai i a ia, taiho au ka piki ki te tūnga o runga tonu ake. Kei reira a Charlie Davies i tēnei wā, engari kei te whakamaua he mātaitai whakatika ki ana niho a Te Raweke. Ka mea au ki te whakamārama i ēnei āhuatanga ki taku hōki a Rowley. Kei te 150 kēpē tērā e arohirohi ana. Engari ka kuhu atu i tētahi taringa puta tonu i tērā atu.